Үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен, кайгысының, шатлыгының зурлыгын белер өчен еракка китеп кара син, еракка китеп кара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар! Бүген без сезнең игътибарга татар халкы тарихыннан 11-нче тапшыру тәкъдим итәбез. Казан дәүләт университеты доценты Әсһәр Мөхәммәдиев белән әңгәмәне өлкән мөхәррир Әхмәт Рәшит алып бара. Исәнмесез, кадерле радио тыңлаучылар. Узган тапшыруларда без татар халкының тормышы өчен, аның бүгенге халәте өчен, үсеше өчен бик әһәмиятле булган чорлар турында сөйләштек. Без Болгар ханлыгы чоры, Алтын Урда чоры турында сүз алып бардык. Менә шушы чорларның Ничектер йомгаклап, Казан ханлыгы чорына күчкән чорны ничектер күз алдына китерәсебез килә. Үткән чорлар турында без ниндидер бер йомгак ясап алыйк әле. Әлбәттә, бу чор бик катлаулы һәм аның һәр чорының үзенең үзенчәлекләре бар. Без сөйләп үттек инде, әйтик, Идел буе өчен хас булган бу тарихи вакыйгалар, әйтик, Алтын Урданың әкренләп тар-мар ителә баруы, таркала баруы, ул Монголлар басып алган күп кенә җирләр өчен хас, мәсәлән, 1368 елда Кытайда башлана монголларга каршы көрәш, алар татарларга каршы көрәш дип саныйлар инде, атаганнар татар дип, без бу турыда сөйләшеп уздык. Шулай ук Иранда монголларга каршы көрәш башлана һәм Идел буенда шушы көрәшнең бик ныгаюын без Җанибәк дигән патша үлгәннән соң 1357 нче елда теге сарайда барган үзара канлы көрәшләрдән күрә алабыз. Мәсәлән, 1357 нче елдан башлап, Туктамыш хан патша булып алганчы, бу 1379 нчы ел, чама белән бер егерме ел чамасы, шушы чорда гына да, әйтик, Алтын Урда дәүләтендә егерме биш хан, егерме биш патша шушы канлы көрәшләрдә һәлак булалар. Аннан соң шунысын да әйтеп китик, теге Идел буеның э, тарихының шушы авыр чорында кайбер башка әһәмиятле хәлләр дә булган. Мин сөйләп уздым инде Аксак Тимер җаулары турында, Идел буе шәһәрләрен юк итү турында. Шул ук вакытта Тагын шундый билгеле тарихтан, мәсәлән, чир булуы, үләт чире, халыкларны кырып салу турында, әйтик, шул чордагы э, язма истәлекләр күп язалар. Шунысын әйтергә кирәк, бигрәк тә шушы Идел буе Тарихы өчен, Идел буе шәһәрләре өчен аның иң начары шушы Аксак Тимернең яуларыннан соң шәһәрләрне җимертүе була. Мин бу турыда кыскача гына сөйләп үткән идем инде. Хәзерге вакытта әйтик инде, Астрахань өлкәсендә, Волгоград өлкәсендә инде борынгы шәһәрләрне казыганда, анда нинди генә, әйтик, өйне, Казыма, анда диген хәзер борынгы өйләр урында еш кына шундый курган кебек өемнәр тора, урамнарны анда чамалап була кайдан урам үткәнен. Шушы өйнең ниндиен генә булмасын алып казып карама, анда һәр өйдә үтерелгән кешеләр. Әйтик, аның гаиләсе белән үтерелгәннәр, карт-коры, хатын-кыз, бала-чагалар, әйтик, сабыйларга чаклы турап ташланганнар. Шулай иттереп менә бу Идел буе шәһәрләре юкка чыгарылалар. Менә бу чырлар Алтын Урда чыры булсын, Болгар ханлыгы чыры булсын, алар бит инде татар халкы тарихында шактый күренекле роль уйнаган чырлар. Менә шуларның әһәмияте нидән гыйбарәт? Бу чорның әһәмият, әлбәттә, инде шәһәрләр теге юкка чыкты дип инде анда Шәһәр халкы үтерелде дип, культура ул бөтенләй юкка чыккан дип әйтү дөрес булмас иде. Шулай бит, әдәбияты. Аның әле аннан соң инде шәһәр халкы теге барсы да кырылып бетсә дә инде, аның кайберсе качып китәргә мәҗбүр булган. Анда әйтик инде һөнәрчеләр һәм башка кул осталары булган. Шулай итеп аны гел үк теге э, культура, Идел буе шәһәрләренең культурасы юкка чыккан дип әйтү дөрес булмас иде. Бу нәрсәне без бик яхшы күрәбез, мәсәлән, үз чорында сугылган Тәңкәләрдән дә, әйтик, шул ук тәңкәләр дөрес тәңкә чыгару акчасы ул авырлашкан, күрәсең, инде теге үзәкләштерелгән система, әйтик инде, алтын, көмеш казып ала торган рудниклар әкертенләп, күрәсең, ничектер югала барган. Җимерелгәннәрме, авырлаша, азрак сугылалар акчалар, ләкин алар шул ук элеккечә инде матур иттереп, төгәл иттереп, грамоталы иттереп сугылганнар. Аларның алга таба да ниндидер казанышлары дип әйтик инде, Әйтик, Казан ханлыгы чорында да, соңрак та аннан дәвам иткән бит инде. Менә шушы нәрсәләр бәлки бик күзгә ташлана торган әйберләр бардыр. Әлбәттә, бу шәһәр тормышы, шәһәр төзелеше Шул ук әйтик инде, әйтеп үткәнемчә, акча йөрү, акча әйләнеше ул, әлбәттә, дәвам итә. Монда бер нәрсәгә туктап китәсе килә инде, ул да булса Болгар. Шәһәрне шулай бит безнең турыдан-туры теге тәэсир иткән, безнең тирәләрдә турыдан-туры теге шәһәр тормышының, шәһәр культурасының тәэсире ул инде Болгар шәһәрләреннән килгән, әлбәттә, Болгарның үзеннән шулай ук зур шәһәрләрнең берсе булган бит инде. Бигрәк тә 14 гасырда, мәсәлән, Болгар шәһәре ул зур бер шәһәр булып җитешә. Мәсәлән, хәзергә кадәр сакланган анда манаралар, теге бик борынгы чорлар, кызганычка каршы, Э, истәлекләре безгә сакланмаган, ә менә 14 гасыр истәлекләре яхшы сакланган. Бу инде теге 14 гасыр башында ук Болгар шәһәренең бик алга китүе турында сүз бара. Дөрес, монда бераз гына искәрмә э, әйтеп үтәргә мөмкин. Мәсәлән, шушы хәл әйтик, Харәземдә дә була, шушы шәһәрләр күтәрелеше. Түбән Идел буенда да була ул, Борынгы Русьта да була ул, әйтик, Мәскәү Русенда шәһәрләр күтәрелеп китеп, теге ундүртенче гасырның беректе беренче яртысы ул шәһәрләрнең кайнап торган чоры Русьта да. Мәсәлән, аны еш кына Иван Калитага багышлыйлар. Менә ул Урда ханнарын инде алдап, теге акча җыйган да инде, шәһәрләр төзеткән икән, дип. Ләкин мондый ук шәһәрләр Үзбәк хан чорында дип әйтәм инде мин бу э, беренче яртысы 14 гасырның. Бөтен өлкәләрдә диярлек шушы экономик яктан үсеш сизелә, шәһәрләр сизелә. Һәм менә шушы чорда Болгар шәһәрдә бик зур үсешкә ирешә. Мәсәлән, ул туртайның сакланган манаралары, акчалары, сугылган тәңкәләре шул турда сөйлиләр. Аның башка шәһәрләргә дә димәк йогынтысы булган дигән сүз. Әлбәттә, сүз дә юк. Бу шәһәр төзелеше буенча да 14 гасырның башында әйтик инде Акча реформасы узгарыла. Шушы акча реформасы вакытында тәңкәләр башта Түбән Сарайда гына сугыла башлар, Түбән Идел буенда гына. Ә инде 20 елларда Болгар акча сугу сарае үсеп китә һәм анда сугылган акчалар бик күпләр. Монда бер нәрсәне әйтеп китәсе килә тагын. Мәсәлән, Болгар культурасының тәэсире турында сөйләгәндә, әлбәттә, теге Идел буеның, гомумән, бөтен Идел буеның шәһәрләренә аның тәэсире турында әйтеп китмичә ярамый, әлбәттә. Шул ук акча турында әйтик инде. Мәсәлән, унөченче гасырда Идел буенда бердәнбер зур шәһәрләрнең берсе ул Болгар гына. Анда акча сугылганнар, акча сарайлары анда булган. Ә менә инде ундүртенче гасырда теге Идел буенда, бөтен Идел буенда шәһәрләр күбәйгәч, бөтен күп Идел буе шәһәрләрендә дә акча сукканнар, күп кенә шәһәрләрендә. Анда утызлаган шәһәрне атарга булыр иде. Ләкин шунысы кызык, алар бит барысы да шул Болгар традицияләрен дәвам итүчеләр. Ә инде соңрак, теге инде Алтынурда җимерелеп, Болгар шәһәре тирәләре генә исән-иминрәк булып калган чорда инде яңадан шушы акча сугу да һәм башка кайб бер культура элементлары да шушы тирәдә генә калалар. Болгар турында сөйләгәннән тагы бер нәрсәне әйтеп китәсе килә. Менә без ундүртенче гасырның азагы турында сөйләшәбез бит инде. Шуңа күрә теге ничектер гадәти генә Болгар турында, Болгар шәһәрләре турында сөйләшәбез. Ә бит безнең менә традицион дип әйтим мин, менә тарихыбыз, менә Болай дип карый бит инде, монголлар килгәннәр, Болгарны туздырганнар, Болгар юкка чыккан да инде, Алтын Урда барлыкка килгән дип сөйлибез еш кына. Ә бу менә шәярләрнең утырып торуына караганда, Болгар дәүләте дип әйтү дөрес булмас инде, дәүләте булмаган, әлбәттә, Алтын Урда дәүләте булган, Болгар шәярләре алар урынында утырып торганнар. Шул очрактан бер нәрсәгә тукталып китәсе килә. Булган Болгар шәһәре, аннан соң бит инде Казан шәһәренә әйләнгән инде ул, шулай бит? Теге шушы җирлекнең үзәге буларак дип әйтәсем килә инде. Менә шушы чорда Болгар шәһәренең юкка чыгуы турында төрле-төрле фикерләр бар. Төрле-төрле фикерләр бар. Берәүләр аны әйтә инде, унөченче гасырда ук анда Мәңге Тимер дигән Алтын Урда патшасы килгән дә, ул җимереп ташлаган икән дип уйлыйлар инде. Икенчеләр аны Аксак Тимер җимергән дип уйлыйлар. Ләкин менә Өченчеләр инде анда нидер рус кенәзе Федор Пёстрый дигән кеше килгән икән дә җимереп ташлаган дип сөйлиләр инде, язалар һәм һәм бу фикерләр хәзергә кадәр яшәп киләләр. Ә менә шул ук вакытта археологлар Ның дип әйтәсем килә, үзләренең фикере бар бу мәсьәләдә. Хикмәт шунда, әле Аксак Тимер походына кадәр үк, яуларына кадәр үк, бу 1380 нче елларга кадәр әле, э, әйтик, Болгар шәһәрендә акча сугу туктала. Бу акча сугу, төгәлрәк әйтергә мөмкин моның вакытын, 1368 нче елда соңгы акчалар булып торалар, шушы Болгарда идарә иткән ниндидер җирле идарә иткән кеше турында сүз бара, Булат Тимер. Дигән кеше ул. Ул үз, үзе хан булмаган. Хан булса, аның акчаларын да хан дип сугылган булыр иде. Ул хан булмаган, ләкин идарә иткән Болгарда. Ә Алтын Урданың үзендә инде анда үзенең ханнары булган инде. Шушы 1368 елда Булат Тимер дигән шушы Болгарда идарә иткән кеше Алтын Урда ханы Газиз Шәех дигән кеше тарафына, патша тарафыннан язалап үтерелә. Салып үтергәч аңлашыла инде, димәк, Алтын Урда ханы Газиз шәех Болгарны басып алган дигән сүз инде ул. Болгар гаскәрләрен тар-мар иткән һәм Булат Тимерне җәзалап үтергән. Менә шушы билгеле әйбер тарихта. Шул ук вакытта менә шуны кайчагында тарихчылар бу да бит, әйтик, шушы Булат Тимер Болгар шәһәрен җимергән икән дип тә язалар. Ә үзе шунда идарә иткән кеше ничек инде үз шәһәрен җимерсен, шулай бит? Шушы ук мәсьәләдә тагы археологларның мондый Теге төгәлләүләре бар дип әйтим. Мә, шушы 1368 нче елдан башлап, Болгар шәярлеген казыганда культура катламларында гомумән акчалар юк бүтән. Ягъни Болгар шушы 68 нче, 70 нче еллардан башлап шәяр буларак яшәүдән туктый.

Өч данә акча табылганлыгы мәгълүм. Ягъни шәһәр шәһәр булудан туктаган. Аннан, әлбәттә, теге манаралар бәлки утырып торгандыр инде, ләкин шәһәр буларак теге интенсив сәүдә итеп теге яшәгән шәһәр буларак яшәүдән туктый. Менә бу нәрсәләргә лә үз вакытында Янина дигән нумизмат игътибар иткән иде. Димәк,

Болгар дип әйтелгән Казан шәһәренә. Шушы мәсьәләгә карата шулай ук тарихчыларның күп кенә фикерләре бар. Берәүләр әйтәләр, мәсәлән, ул Никон елъязмасында бу Казан сүзе ялгыш кына кергән. 1370 нче ел, әле ул бик иртә, ялгыш кына кергән дип баралар. Ә шул ук вакытта менә бу археологик теге фактларны искә алганда, моның ялгыш түгел икәнен күрәсең. Теге Болгар яшәүдән туктаган, димәк, димәк инде шушы Кама буе, Урта Идел буе җирлегенең башкаласы булып Болгар шәһәре әверелә. Хәзерге Казан, Яңа Болгар була инде, ягъни. Менә Яңа Болгар мәсьәләсендә дә монда берничә сүз әйтеп китәргә кирәк. Унбишенче гасыр башыннан, унбишенче гасыр башы инде бу теге Идегәй чорлары, Идегәй идарә иткән чор, Идегәйне күп кенә радио тыңлаучыларның ишеткәннәре бардыр инде, аның дастаннары да бар бит инде. Ул бик көчле генә дәүләт эшлеклесе була ул, ләкин шунысы кызык, ул үз исеменнән акча да Суга алмаган, үз исеменнән идарә итәргә дә аның хакы булмаган, ул ханнар нәселеннән булмаган. Шуңа күрә ул теге үзе дәүләт башында нигездә утырса да, тәхеткә үзенә буйсынган ханнарны утырта. Һәм шул ханнар исеменнән төрле шәһәрләрдә акчалар да сугыла. Менә шушы хисаптан акчалар сугыла дигәннән тагын бер нәрсәгә тукталып китәсе килә. Мин узган әнгәмәдә әйттем инде, Аксак Тимернең бөтен шәһәрләрен дә юкка чыгару турында. Анда инде, әйтик, Сарай шәһәрендә мисал өчен нинди дә булса акча сугу турында сүз булырга мөмкин түгел. Алар юк ителгәннәр. Шул ук вакытта Идегәй чорында, мәсәлән, 15 гасырның э, иң башында, 1401 елларда анда Шадибәк дигән хан исеменнән э, тәңкәләр сугыла һәм шушы тәңкәләрдә тәңкәләрнең кайберләре сарайда сугылганнар, Сарай шәһәре юк. Кайберләр аның башка, мәсәлән, Хаҗи Тарханда, кайберләре Болгарда сугылганнар. Болгар шәһәре шулай ук юк. Ягъни кызык кына шулай э, мәсьәлә килеп туа инде. Алтын Урданы Идегәй торгызган беркадәр. Шул ук вакытта шәһәрләр күбесе урында юклар инде. Ә шул ук шәһәрләр исеменнән акча сугуны һаман да ничектер дәвам итәргә тырышканнар. Дөрес, монда Болгар дигәннән, Болгарда акча сугылган дигәннән бу Казан, унбишенче гасырда инде Казан, ягъни аның бу төгәл билгеле, һәм анда бернинди дә теге Яңа Болгар юк. Аның рәсми рәвештә исеме Казанның, борынгы исеме Болгар. Теге Болгар яшәүдән туктый 1370 нче елларда. Казан башкала булып ала һәм Рәсми рәвештә акчаларда болар дигән акчаны суккан урын исеме күрсәтелә. Моны аңлап була, минемчә, болай аяк акыл белән. Әйтик, менә хәзергә кадәр инде агай-эне бит, тарихчылар, баш ваталар. Болгарлың, әйтик инде, оныклары булып кемнәр тора инде? Әйтик, татар халкымы, башка халыкмы? Ә менә үз чорында, әйтик инде, безнең бабаларыбыз ул турыда уйлап та тормаганнар. Теге Болгар, Болгар шәһәре юкка чыккан, Ниндидер сәбәпләр белән дисәк, ул бик үк дөрес булмас инде, аның сәбәпләре күп, әлбәттә. Мин анда бер мисалны гына китереп киттем, бу теге Газиз шәехнең һөҗүме, 1368 нче елларда Булат Тимерне җәзалап Болгарны тар-мар итеп кителә. Һәм шушы чорларда, менә тагын бер нәрсәгә игътибар итеп китәргә мөмкин, Бер өч ел берочтан рус җирләреннән ушкуйниклар дигән теге юлбасарларның килеп, Болгарны талаулары билгеле. Әлбәттә инде, Болгарның башында Булат Тимер, аның әле гаскәрләре булган чорында алар килеп баса алмаганнардыр инде, күрәсең. Ә инде менә Алтын Урда ханы теге тар-мар итеп киткәч, теге көчсезләнгәч, ушкуйниклар килеп инде, шул юлбасарлар килеп инде бер өч Тапкыр аны талап-тармар итеп җангырып китүләре мәгълүм. Анда инде берничә меңләгән сум алаган акчалар алулары билгеле аларның инде шушы шәһәрдән талаганнан соң инде. Һәм 1370 нче елда инде Казан идарә иткән Хәсән дигән кеше телгә алына. Никн ел язмасында дип әйттем инде мин. Инде ул 1370 нче елларда. Шулай иттереп менә 70 нче еллардан башлап тик борынгы Болгар яшәүдән туктагач инде бу Казан рәсми рәвештә яңа Болгар булып безнең Урта Идел буеның баш каласына әверелә. Һәм бу бер дә бер гаҗәп әйбер түгел, шунысын да әйтим. Мәсәлән, Хаҗи Тархан шәһәре бар бит безнең, хәзер Астрахань. Ул яңа урында утыра ул. Борынгы урынына караганда. Ләкин аның исеме сакланган, ул Хаҗи Тархан Астрхан. Астрхан ханлыгы чорында да акча сукканнар Хаҗи Тархан дип. Аңа мисалны күп китергә мөмкин булыр иде. Мәсәлән, шул ук э, рус шәһәрләреннән Рязань, борынгы шәһәр. Монгол җаулары вакытында ул тармар ителә, юкка чыгарыла. Ә инде э, әби патша вакытында Екатерина Икенче вакытында, мәсәлән, Переяславль дигән шәһәргә Рязань дип борынгы исемне бирәләр һәм ул яшәвен дә дәвам итә. Менә моны исбатлый торган нинди дә булса тарихи дәлилләр хәзер китереләме матбугатта? Матбугатта, дөресен генә әйткәндә, берничә төрле караш бар, мин әйтеп киттем инде. Тарихчыларның үзләренең карашлары бар дип әйтсәм, ялгыш булмас, чөнки әйтик язма чыганакларга караганда бит янә бер төрлерәк фикергә килеп була, шулай бит. Ә менә археологик чыганаклар бу Детальләрне беркадәр дөресләргә ярдәм итәләр. Димәк, Болгар шәһәре әле Алтын Урда таркалган чорда, теге Аксак Тимернең әле һөҗүмнәренә кадәр үк берничә походлар нәтиҗәсендә юкка чыккан икән, җимерелгән, тар-мар ителгән. Һәм шуңа күрә инде теге халык, җирле халыклар, җирле феодаллар дип әйтик инде, алпавытлар, Теге бу чорда бит анасының Идекәйнең теге идарә итә башлаган чорларында бик каты канлы бәреш чорлары. Анда инде Олы Мөхәммәте дә, Кече Мөхәммәте дә, Алтын Урда ханнары, Идегәйнең дә, Туктамыш улларының да, Җалалетдиннәрнең э, җыелышып канлы бәрешләре чора. Шуңа күрә теге Болгарны теге саклап утырырга да мөмкин булмагандыр инде ул, мөгаен. Күтәрергә дә урыннан теге торгызырга да, төзергә дә. Шуңа күрә теге Каманың уң ягына чыгып инде, тау башында, теге борынгы, борын-борыннан монда шәһәр утырган, әлбәттә, сүз дә юк, монда шәһәр утырган. Ну, кечерәк шәһәр булган, әлбәттә. Моңа инде дидер яңа исем бирелә, Болгар дип теге башкала буларак инде, башкала буларак Болгар булып әверелә. Ә менә бик борынгы исеме Казан булды микән, Казан булмады микән, анысын инде нәрсә дип әйтим, төгәл генә дәлилләве, әлбәттә, авыр. Аннан бит әле менә Иске Казан дигән җир бар. Бу Яңа Казан. Менә ул ничек менә әйтик бу тарихи чыганаклар белән ничек туры килә. Боларда дөресен әйткән бер нинди дә каршылык та юк. Хәзерге Иске Казан дигән шәһәр ул, анда археологлар казыйлар, мәсәлән, Фәхрутдинов Равил бик озак еллар анда казулар алып барды. Ул күптән инде халык теленә Иске Казан дип керелгән ул. Иске Казанда Фәхрутдинов белән минем дә казуларда катнашканым бар. Мәсәлән, андагы теге казылмалар, борынгы чорлар дип әйтим инде, безнең шушы бу казан белән бер чорда. Ягъни берсе борынгы, берсе соң булган дип әйтергә монда бернинди нигез дә юк археологик яктан. Бер үк чорда. Бер үк чор шәһәрләре. Шуңа күрә тегесе бер вакытны булып торды микән, монысы булып торды микән, бу турыда кайсы иске, кайсы яңа, теге төгәл генә язма истәлекләр юк, шуңа күрә әйтүе авыр. Әйтеләвер. Димәк, Иске Казаннан Яңа Казанга күчкәннәр дигән фикер дөрес үк булып чыкмый. Менә алай дип әйтү дөрес булмас, бик үк дәлилләнеп хәзергә бетмәгән дип әйтү дөресрәк булыр. Чөнки бу шәһәр борын-борыннан бирле урында утырып торган ул. Шулай бит. Дөрес, акчаларда, соңрак чорларда инде монсаның, Болгар әл-Җәдид дигән Акча суккан урын очрый. Болгар Аль-Җәдид дигән. Кайда булган ул, аны әйтүе кыен. Ләкин бу Казан түгел ул. Бу Казанда, менә аның бит дистәләгән, меңләгән акчалары гына бар. Мин аны акчалар дип теге җиңел генә әйтеп китсәм дә, аның дистәләгән, меңләгән акчалары бар. Һәрберсендә Болгар. Әйтик, Шади бәг, Җалалетдин, Тимер, Мөхәммәд һәм башка, һәм башка. Дәрвиш дигән ханнары бар аның. Шуларның һәрберсенең дә акчалары Идел буе башкаласы буларак Казанда сугылганнар. Болгар, рәсми исеме аның. Һәм моңа гаҗәпләнергә дә кирәкми, мәсәлән, бу язма истәлекләрдә дә билгеле. Әйтик, рус кенәзләреннән Иван өченче бер килеп ул Казанны яулап ала, вакытлыча булса да инде. Аның гербларында, әйтик инде, мөһрендә титуллар бар. Ди Туларай ди инде ул, Мәскәү кнәзе анда инде дик, Новгород кнәзе әйтик, Пермь кнәзе һәм Болгар кнәзе диелгән. Казан кнәзе түгел, ул бит Казаннан алган кеше. Болгар кнәзе диелгән. Димәк, Болгар э, дип аталган бу өлкәләр ул чорда да, әле 15 гасыр башында да дип әйтәсе килә. Бу чорлар бит инде әйтик рус дәүләте эчендә шактый үзенчәлекле Чөнки алар бит инде Алтын Урдага күпмедер дәрәҗәдә бәйләнгән булганнар. Башкалар өчен дә шушы киңрәк планда алсак, әйтик, менә шушы Алтын Урданың бетүе, Болгар ханлыгының сүнеп калуы, ничек тә күпмедер дәрәҗәдә теге глобаль рәвештә дип әйтик инде, башка дәүләтләргә дә тәэсир иткәндер дип уйларга кирәк. Әлбәттә, монда мин узган әңгәмәдә кыскача гына сөйләп үттем инде, теге Алтын Урда дәүләте дигән дәүләт ул бит яшәвендә дәвам иткән инде. Алтын Урда дәүләте дип әйтү дә, әйтик, унбишенче гасырда дөрес булмас инде, ул Алтын Урда дәүләте таркалды. Ләкин Алтын Урда үзе урда буларак яшәвендә дәвам итә бит. Яшәвендә дәвам итә, мәсәлән, мин әйтеп киттем инде, теге Әхмәт хан турында. Алтын Урда ханы. Ә бу шул ук вакытта әйтегез Кырым ханы аерылып чыга, Астрхан ханлыгы аерылып чыга, Себер ханлыгы аерылып чыга һәм рус кенәзлекләре, Мәскәү кенәзлеге аерылып чыга. Шул ук вакытта Казан дәүләте дә аерылып чыга. Менә дәүләт дигәннән бер нәрсә әйтеп китәсе килә. Монда теге Болгар ханлыгы дип әйтү ул бик үк дөреслеккә тәңгәл килми. Менә бу хан дигән титулны монголлар алып килгәннәр. Әйтик, монгол ханнары аларда х хәрефе бик көчле булган. Безнең татарда гомумән х Хәрби хас түгел катык кына бездә. Әйтик, борынгы хазарлар чорында, болгарлар чорында дәүләт башлыкларын каган дигәннәр, каган. Ә э, теге буйсынганрак халык ниләрне инде, идара даирәләрен, мәсәлән, болгар кешеләрен, болгар э, патшаларын, ниләр, хазар кешеләре генә түгел инде болгарлар үзләре ил тәбәр дигәннәр. Шуңа күрә теге Казан ханлыгы дигән ул безнең чор ние атамасы. Үз чорында ул Казан дәүләте, Казан патшалыгы дип аталган, мәсәлән, рус документларында, елъязмаларында Царство Казанское дип атала ул һәрвакытта да. Шуңа күрә аны теге Казан дәүләте дию дөресрәк булыр кебек тоела. Алтын Урда таркал итүенә килүен мин узганда әйтеп үттем инде менә шушы Әхмәтнең үзен ул бөтен шушы ханлыкларның хакиме дип санарга тырышкан. Шул ук мәсәлән, 1480 нче елда, әйтик, аның Мәскәүгә поход ясавы турында мин әйтеп үттем. 1480 нче елда ул Иван өченче анда каршы чыга, Угры елгасын буенда алар бер-берсенә каршы торалар инде. Ләкин сугыш булмый, ничен сугыш булмый? Чөнки Крым Ханым Нигәрәй. Ул Тармар әйтә, артыннан төшә дә Әхмәтне һәм шушыннан соң инде Алтын Урда Урда буларак та, дәүләт буларак та дигәндәй тиз генә мантый алмый. Менә күп кенә дәреслекләрдә инде нче класс дәреслекләренә башлап ул, әйтик, шушы Әхмәт хан белән Иван Өченченең Угра елгасында кара-каршы торулары бөртекләп, матур иттереп, киң итеп языла. Шулай бит, әйеме? Ә ни өчен Әхмәтнең чигенгәнен, ни өчен аның качканын, ничек тар-мар ителгәнен бернәрсә дә язмыйлар. Аны бит Кырым ханы тар-мар иткән бит. Ул Кырым ханы Алтын Урдадан шулай ук чыгарга тырышкан, Алтын Урда теге ханнарына буйсынмаска тырышкан. Бу төрле ханлыкларны, төрле патшалыкларны теге, мәсәлән, без бит инде урыс Кенәзлекләрен беләбез, Мәскәү кенәзлеге шулай бит. Аны беркемтә инде бу ар, Алтын Урда таркалган да, менә бер яңа дәүләт барлыкка килгән, рус кенәзлеге димиләр, име. Менә нәкъ шундый ук нәрсә хас бөтен шушы ханлыклар эчендә. Кырым ханлыгы, инде анда борын-борын заманнан бирле инде кыпчак халыклары яшәгәннәр. Кыпчак дәүләтләре булган. Әйтик, Кавказны шулай ук алырга мөмкин, Идел буен шулай алырга мөмкин. Ягъни, бик борынгы чорлардан бирле, әйтик, Болгар, шулай бит яшәп килгән дәүләтләре. Түбән Идел буенда, әйтик, инде Хазар дәүләте, соңрак чорларда башка теге ниләр, урдалар, аннан соң инде Астрахан дәүләте. Шундый менә борынгы культура традицияләре булган урыннарда яңадан Дәүләтләр барлыкка килә. Анда бер ни дә теге Алтын Урда таркалган да, аның бер кисәге буларак кына түгел. Алар шушы Алтын Урдага буйсынмас өчен көрәшкәннәр. Казан ханлыгы кабул итеп алган мирас турында сүз алып бардык. Аның бөтен административ үзәкнең Казанга күчә баруы турында сүз алып бардык. Ә Казан үзе кайчан мөстәкыйль дәүләт булып яши башлаган? Менә шул турыда Бу бик кызыклы мәсьәлә, бик кызыклы сорау. Хикмәт шунда, әйтеп киткәнемчә, унбишенче гасыр башларында әле Едигәй җырларында, Идегәй җырларында Казанда акчалар, мәсәлән, тәңкәләр, алар Алтын Урда ханнары исеменнән сугылганнар. Әдәбиятта шушы Казан дәүләтенең мөстәкыйль бер дәүләткә әверелүен Олы Мөхәммәт дигән урдадан качып китәргә мәҗбүр булган Патша белән бәйлиләр, Олы Мөхәммәт белән. Олы Мөхәммәт үзе Түбән Идел буенда үзенең урдасы белән күчеп йөргән ул. Бик тарихи мәгълүматларга караганда кызык кына кеше булган инде ул. Менә шу Олы Мөхәммәт Казанны килеп ала да һәм шушы инде ул үз чорларыннан башлап дип әйтергә кирәк, үз чорларыннан башлап рус елъязмаларында әйтелә ул, менә Алтын Урданың Казан дәүләте, бер кисәге булды иде дип инде. Чөнки Олымухаммәт Алтын Урда ханы буларак инде э, күчеп килгән дә инде мөстәкыйль рәвештә Казан дәүләте башланып китә дип әле шул чорда ук язганнар. Һәм соңрак инде гомумән күп тарихчылар шушы фикергә таяналар. Ул Олы Мөхәммәд килгән дә инде Алтын Урдадан э, теге үзара көрәш нәтиҗәсендә качып киткән дә, аннан соң Казанны килеп алган да, шуннан соң инде монда ул Казан Патшасы була һәм Казан дәүләте мөстәкыйль бер дәүләткә әверелә дип язалар. Менә борынгы акчаларга караганда бу фикер бик үк тәңгәл булып чыга алмый. Хикмәт шунда, бик күп кенә төрле акчалар бар Казанда сугылган рәсми рәвештә Болгар дип әйттем инде. Шушы Болгарда сугылган акчалар алар бик күп. Һәм шулар арасында аларның төрле Теге Урда ханнары булмаганнары димени инде. Урда ханнары түгел, ә менә төрле ханнар исеменнән сугылган, патшалар исеменнән сугылган акчалар бар. Шул акчалар әле хәзергә кадәр теге бөтенләй юк, өйрәнелеп беткәннәр дип әйтеп булмас иде. Менә минем үземә шундый акчаларның берсен, хәзинәләрнең берсен өйрәнергә туры килгән иде. Анда меңгә якын тәңкә. Шул тәңкәләр моңарчы бер дә Билгеле булмаган Казан патшасы Гыяз эд-Дин дигән кеше тарафыннан сугылганда Гыяз эд-Дин һәм шушы Гыяз эд-Диннең Бу кайсы чорлар инде, кайсы еллар? Бу менә 20 нче еллар белән 37 нче елларга кадәр чама белән шушы Олы Мөхәммәд килгәнче. Аның иң кызыгы шунда, бу Гыяз эд-Диннең бүтән акчалар бер җирдә сугылмаган. Мәсәлән, Олы Мөхәммәднең ул Алтын Урда ханы булып утырган чагында аның акчалары төрле җирдә сугылганнар. Шул ук Хаҗи Тарханда, әйтик инде, төрле урдаларда, Казанда сугылганнар. Шуңа күрә менә әлеге Казанның үз акчалары дип әйтеп булмый. Теге буйсынган чорда сугылган акчалар болар. Ә менә Гыязетдиннең акчалары бары тик Казанда гына сугылганнар. Димәк, ул Казан патшасы гына булган. Анда теге аның титуллары, нәрсә дип әйтим инде, шактый ук яңгыравыклы, Солтан Гыязетдин хан диелгән инде, Солтан Гыязетдин хан һәм тәңкәнең икенче ягында инде Казанның тамгасы, музыка коралы лираны хәтерләтә инде беркадәр ул, шундый ни, шундый тамгасы бар. Шулай иттереп менә Гыясетдин бүгенге көндә ул Олы Мөхәммәдгә кадәр идарә иткән Казан патшасы булып чыга. Аннан соң гына инде рус елъязмаларыннан билгеле, Гыясетдинне үтереп инде Олы Мөхәммәднең Казанны алганы билгеле. Аннан соң инде әйтик, Олы Мөхәммәд династиясе башлана. Ләкин бернинди дә теге Олы Мөхәммәд генә килеп төзегән Дәүләт булмый, дип әйтәсем килә, шушы үзенең патшасы булган. Менә бу чорларда ниндидер бер административ үзәк булгандыр бит инде. Менә аны кайсы шәһәргә багларга мөмкин? Ну, менә безнең Казан турында сөйләштек бит. Шушы Болгар, Болгар дигән Казан шәһәре булган инде, әлбәттә. Әйтик, 1370 еллардан бирле, әйтик, анда акча, Сукканнар әйтик, ләкин ул акчалар бит әле теге алар буйсынганнар урдага ул чорда. Әйтик, рус кенәзлекләре сымагы инде, кебек үк инде. Шуңа күрә акчаларда, тәңкәләрдә урда ханнарының исемнәре сугылган, ә җирле патшаларның исемнәре юк. Җирле ниндидер идарә даирәләре булган бит инде. Аның менә хәзергә кадәр зәнәсе бар инде, аның бәлки борынгы чордан ук килә торган бер нигезләре бардыр. Династия дип әйтәм инде. Борынгы Болгар дәүләтеннән килә торган династия югалмыйча килеп чыкмады микән дим. Чөнки Гыязетдиннең Әйе, Гыязетдиннең каядыр барып тоташуы мөмкин бит. Ни өчен ул менә аеры Казанда гына акча суккан? Әйтик, башка шәһәрләрдә сукмаган, Казанда акча суккан. Шуңа күрә менә теге Казанның мөстәкыйль булып әверелүе турында сүз бара. Мөстәкыйль бер дәүләт була һәм инде Гыязетдин аның башында утыра, аның акчалары инде бүтән шәһәрләрдә сугылмаган, ул үз исеменнән акча суккан. Димәк, ул үзе

Шушы ук чорда Хаҗи Тарханны Астраханда идарә иткән бер кешенең акчаларыннан күренгәнчә, ул Гыясетдин улы була. Күрәсең, Болгарда гына утырырга теләмичә, бәлки алар теге Түбән Идел буена да кул сузарга ниятләре булгандыр инде, патша буларак. Берләштерергә омтылулары мөмкин. Алтын Урдага мөнәсәбәтләре булмаган. Юк, болар утырма тормышлы, теге шәһәр тормышлы өлкәләрнең даирәләре дип әйтергә кирәк, идарә даирәләре. Әйтик әйткәндә, күчмә кабиләләр арасында күп бәрелеш бара, Кече Мөхәммәт, Олы Мөхәммәт, анда инде алар бик күп. Ә монда инде утрак шәһәрләрнең үзләренең тагы бер тарихы бар дип әйтим инде. Әйтик инде, Кырымда, Астраханьда шушы Идел буеның үзенең бер традицияле, үзенең бер тарихы бар инде. Бу әңгәмәгә нәтиҗә ясап берничә сүз әйтеп үтәсе килә. Шушы үзебезнең Идел буе тарихында без берничә әңгәмә алып бардык бит инде. Һәм аның югары культурасы, зур-зур цивилизацияле дәүләтләр яшәве турында сөйләштек. Моны теге бер нәрсәсен дә әйтеп китәсем килә. Ул да булса теге шушы югары культуралы дәүләтләр турында сөйләп, мин теге безнең теге Идел буе культурасы ул теге бөтен халыкларның культурасыннан да югары бер культура дип әйтәсе килгән сүздән түгел. Ә шушы үзебезнең Идел буе тарихының, Идел буе культурасының, әйтик инде башка халыкларның, бөтен Көнчыгыш Европа халыкларының һәм борынгы дәүләтләренә тәэсир иткәнлеге турында әйтеп китәсе килә инде. Чөнки, әйтик, шушы Идел буе шәһәрләрен, Идел буе культурасын өйрәнмичә, әйтик, шул ук Хазар дәүләтләрен, инде Болгар, Алтын Урда дәүләтләрен өйрәнмичә, әйтик, инде кап күп кенә халыкларның килеп чыгуын да аңлау ук кыен. Гомумән, Көнчыгыш Европада безнең Идел буе шәһәрләренең, Идел буе дәүләтләренең тоткан урыны бик зур тарихта. Аны, әлбәттә, өйрәнергә һәм ныклап өйрәнергә без тиешбез. Шуның белән мин бу борынгы чорларга багышланган әңгәмәләр циклын тәмамлыйм. Татар халкының алдагы тарихы турында башка тарихчы иптәшләр сөйләр. Хәзергә хушыгыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Сез Еракка китеп кара дигән циклдан татар халкы тарихына багышланган унберенче тапшыру тыңладыгыз. Казан дәүләт университеты доценты Әсәр Мөхәммәдиев белән әңгәмәне өлкән мөхәррир Әхмәт Рәшит алып барды. Тапшыруның режиссеры Госман Әхмәтҗанов, тавыш операторы Асия Бекбау.